Wara ġurnata skola xi nirkeb fil-vann, dehra ma nibdiex nifilħu, bejn it-toqol tal-basket, kif ukoll kif noqgħod fuq il-mejda, x'għandha tkun l-aħjar pożizzjoni? Il-posture jew il-pożizzjoni tajba hija waħda mill-aktar affarijiet importanti fil-kura u fil-prevenzjoni ta' uġigħ fid-dar. Id-dar huwa magħmul minn kurvaturi, minn żewġ ħodbiet żgħar li huma fin-naħa ta' wara ta' sidirna u fin-naħa tad-denb ta' darna, u mbagħad żewġ ħofriet foqna u fiċ-ċinturin tad-dar. Jekk dawn ma jkunux rispettati jew ma jiġux sapportjati waqt il-posċer tagħna, ehm, kemm bil-qiegħda, kemm bil-wifqa u kemm, kif semmina programm ieħor, eh, waqt li aħna eh, mindudin fis-sodda. Jiġifieri posture tajba bil-qiegħda għandha tkun darna dritt mas-siġġu, b'saqajna tmiss mal-art. Posture tajba bil-wieqfa għandha tkun li ma nintelqux il quddiem u ma nintelqux lura, ma nitfgħux piż fuq sieq aktar mill-oħra. U posture tajba minn din għandha tkun mhux wiċċna l-isfel, għaliex inkun qed narċew darna, nkun qed ngħawġu darna u nġibu l-irkiekel viċin ta' xulxin. Jekk il-poċċer ma tkunx tajba, allura noħolqu problemi bijomekkaniċi, muskoli li jibbiesu, muskoli li jiddgħajfu, allura meta d-dar jiltaqa' ma' sitwazzjonijiet fejn għandu bżonn jerfa' pereżempju, id-dar iktar faċli jċedi. L-uġigħ fid-dar huwa komuni ħafna, speċjalment f'persuni li jagħmlu xogħol ta' strapazz. Meta nsemmu uġigħ tad-dar, Għal liema parti tad-dar inkunu qed nirreferu? U kull parti tad-dar iġġorr magħha terapija differenti? Id-dar huwa magħmul minn erba' partijiet differenti. L-għonq, in-naħa ta' wara ta' sidirna dik li tissejjaħ thoracic area, iċ-ċinturin tad-dar, lumbar area u d-denb tad-dar, is-sacral u coccygeal area. Ħafna mid-drabi l-għonq qisu naqtgħuh barra u nqisuh entità għalih, allura jifdal it-tlieta l-oħra. Però l-aktar parti komuni li toħolqilna problemi hija bla dubda xejn iċ-ċinturin tad-dar. L-oħrajn joħolqu problemi però mhux l-istess l-istess effett taċ-ċinturin tad-dar. Għaliex joħloq effett? Għaliex hemmhekk hemm l-iktar ammont ta' moviment. U fejn għandek moviment għandek l-artrite, għandek nervituri li jistgħu jiġu streċjati, għandek disks li jistgħu joħorġu minn posthom u jgħaffs fuq in-nervituri. Għandek problemi biomekkaniċi ta' muskoli li mhumiex b'saħħithom, ta' muskoli li huma bsin ħafna, Għalhekk pjuttost ngħid li dik il-parti tkun tkun li qed nirreferu għaliha meta nsemmu ġieħ fid-dar. It-terapija ma tvarjax daqshekk, jiġifieri jekk jien irid nagħti eżerċizzji nista' nagħti eżerċizzji għal kull parti tad-dar, l-eżerċizzji ħajvarjaw skont il-parti però. Jiġifieri jekk jiena ħa nagħti ċertu stretches għal għan-naħa t'isfel tad-dar, mhux ħa nagħti l-istess stretches għan-naħa ta' fuq, però stretches l-istess ħa jkunu. Ix-xewka tad-dar hija strumentali biex aħna nżommu dritti, kif ukoll biex nipproteġu n-nervituri kollha tal-ġisem. Meta nsemmu slip disc, għal xiex inkunu qed nirreferu? Il-slip disk huwa terminu sfortunatament li huwa użat b'mod ħażin, ġifieri użat eh, għal affarijiet li m'għandhomx jaqsmu ma' slip disk. Ħafna mid-drabi użat għal nervituri, għal effetti fuq in-nervituri. Id-disk huwa dik il-parti li ehm, tissepara rukkel minn ieħor, huwa shock absorber, magħmula minn ġeli fin-naħa ta' barra u eh, b'likwidu fuq in-naħa ta' ġewwa. Id-disk huwa miżmum ġewwa b'ligament li huwa pjuttost dgħajjef, pjuttost weak. Jekk dan il-ligament ikompli jiddgħajjef minħabba posture ħażina tagħna pereżempju, allura d-disk jinbeżaq 'il barra. Jekk jinbeżaq ftit 'il barra, jissejjaħ a protruded disk. Jista' jkun jagħfas ukoll fuq nervituri, anke f'dal-każ. Jekk jinbeżaq ħafna 'l barra, allura toħroġ mhux biss il-parti ta' barra imma anke l-parti ta' ġewwa tad-disk, il-parti ta' l-ilma biex niftehmu, jista' jaqa' herniate id-disk. It-terapija, it-terapisti, il-fiżjoterapija minn dejjem kienet qisu front runner fil-kura tad-dar. Il-fiżjoterapista huwa mgħobbi b'għodod differenti, b'apparat differenti biex jikkura d-dar, speċjalment f'dak li jissejjaħ protruded disc. Jiġifieri n-natura tgħin ukoll il-fiżjoterapija għaliex maż-żmien dik il-parti li ħarġet, dik il-parti żgħira li ħarġet tinxef jew terġa' tidħol 'il ġewwa, però t-terapista huwa kapaċi jgħin lill-persuna titneħħilu l-uġigħ li tikkawża d-disk u tippreveni b'ċertu b'ċertu eżerċizzji milli jerġa' jkollu dak l-uġigħ. Id-dar huwa kruċjali, huwa importanti ferm li nieħdu ħsiebu. Minbarra pożizzjoni tajba, X'għandna nagħmlu biex inbegħdu problemi fid-dar? Importanti li dejjem inkomplu nisqu fuq il-pożizzjoni għax il-posture hija importantissima. Però ehm, l-aktar ħaġa importanti huwa l-mod kif nerfa'. Il-mod kif nerfa' b'mod galbus, nerfa' b'mod li nżommu eh, il-pis viċin tagħna, mhux il-bot minna, għaliex jekk nżommu l-pis il-bot minna nitfgħu l-pis fuq darna aktar milli fuq dirajna u fuq saqajna. Kemm jista' jkun nużaw il-muskoli ta' żaqqna waqt li qed nerfgħu idejna u saqajna aktar milli dharna. Min għandu desk job, importanti li jkollu siġġu jissapportja daru kollu. Nużaw saqqijiet li jissapportjaw il-kurvaturi kollha ta' dharna. Ma norqdux wiċċna l-isfel għaliex jekk norqdu wiċċna l-isfel nkunu qed narċjaw dharna. Ehm, u nżommu attivi fiżikament kemm jista' jkun. Tikka aktar dwar saħħtek. Meta tifel jew tifla jkollhom concussion, ir-rakkomandazzjonijiet huma li dawn jingħataw ġranet ta' mistrieħ totali. Però studju li sar dan l-aħħar juri li jekk wara ftit jiem it-tfal jibdew jagħmlu xi ftit ta' eżerċizzju, dan jgħin biex is-sintomi tal-concussion jittaffew. L-esperti jissuġġerixxu li dawn it-tfal għandhom jagħmlu attivitajiet ta' intensità baxxa, tal-anqas darba jew darbtej kuljum. Anke sempliċiment mixja qasira tkun biżżejjed. Dan it-tip ta' trattament diġà jintuża b'suċċess fil-każ ta' persuni li jbatu b'attakk t'apuplesija. Tikka aktar dwar saħħtek